Togoterania igoro ye chingako. ne chingekero chi'tomwanyagetinge, goetera chinchera ao ao ne chinsemo ao ao ase obomenyi bw'omonto okorokwa omogusii, naende twarokwa mwanyagetinge. Ase rituko buna eria rero, buna twachagete, igo tokoererania korwa ekegori ekegeke gochia ekegori egekoro. Bono intwe abana mbara bagotobwatia ebi togokora, barimo torigeretie korwa ng'umbu, korwa chinsemo chionsi chi'ense, igo tokobatebia ng'a mbuya mono ase ogototatera na ase ogotorigereria, naende genderera kobwatia iga engaki eye y'ogosemania, ekiagera obwate semi asemi omwabo. Rero igo togokwanera enywomo. Ekero abagaaka bagocha batoteebie igoro y'enywomo, enywomo nero engako enene y'omogusii. Enywomo nero engako ekogera tomenyete. Enywomo nero yare kogera kwarokwa omonto. Enywomo igo yare goetera ase okoniba chiombe.

igo konya twatebire na reero abagaaka abakoigeka enyuomo, na ase omogusii mwanyagetinge chinyuomo chiarenge chie chinchera ao ao, nabo chiarenge nonya nkianda gose ikomi, na ekero kware koretwa, chionsi pi nchiasikire negesaku, chionsi pi nchiabwate amachiiko aye na emegiro yaye, chionsi pi nchiabwate okoigwan gete bwe kw'egesaku, Igo ase rituko ria reero, buna twachakire iga, ayio naro tokogenda gotonwa naro, na ekero obwate riboria, nabo okworokigwa ase nambe ogotoma, twanya koiraneria korwa, twanya koiraneria. Igo aria abageni baito mwaikire igaa, Mbuya mono ase ogoika baria motorigereretie korukera aase y'ense, mbuya mono ase ogoika baria mwatomire amaiga, mbuya mono ntonyaigwete, tiga bono togenderere nomoroberio bw'emarogoba ya reero. Gokang'eria chinyuomo nchiarengeo buna eria yasikire mono nesigani, ngototebia rero na esigani ninki? Okobasa nkwarengeo, banto mbatogete ase engencho y'okobasa, Okobasa ninki? Mbatotebi. Nya, em- ombera nchiareng'o? Nyambera. Eyio nereri gose? Rika. Rika ndiareng'o? Eyio nyuomoki ase omogusii. Timaeti gose ogosou nyomba ne nyuomo. Abagaka mbache batotebi iga ababo makiri na mauto, gose ogosou nyomba ne nyuomo, gose ninki kiarenge. Omong'ina nkoreta arenge omosubati, ocha koboa egesaku. Ekio niki? Eyio nenywomo, gose nokorenda erieta, koboera egesaku, gose nokoroba. Eki mba- mbache batotebie, Eki nakio bono twegenete, goseemigwa na goseemia. Ayio ataraba, ntobwate ayande, buna amang'ana ye rituko. Tiga ng'e oyokogendereria MC ribaga eri, otochoke bono.

Abang'ina isaransa bagaaka batenene, Ee nkoro, otongete Mwanyabaanto, ee nkoro, togosabera ise Mosesi, ee nkoro ase omobegete aaria nyagitari, anyare konyora obobwani bwa Isaini. Ee, ngoro abana baminto barure korwa chinsemo ao ao banyarire gocha iga iga konyora amang'ana y'egekoro obabwate buya. Ee, ngoro orende abanto, orende abasani, orende nabairi. Ee, ngoro togosabera abagaka baikire iga iga, amasense obino, risense obino, risense makini, risense nyandika, risense. Buna risanse Moses nebandiyo, rikarani Nairobi tokoribeka okoboko kwao. Ee ngoro, osesenie amasense onsi are ime aria isesa bundusi, risense aming'a. Ee ngoro, motangi mechando inyora komenya amo gosarigwa amate ngoro, otokonye, osesenie abana bao, barande buna ime emanga nyakeremerwa eremeire nenseka etaremerwe namarema. Ee ngoro, twensi amo engoro ebe bo.

Twende! Akorokwo make nigo agocha.

Oyomoto yabo onye arenge oo, bono naye komokundera ekeguru, lakini ase eng'encho narenge komogaka lisense, eyengo nigo mwareta enseka, bono mwantigire bosa bosa, nseka teiyo, eh tiga nkaranse mono, ng'onye twakwana. Ing'a obeino otebire, Ng'a enyuomo y'abamura njarengeo, erinde abanto batoka, oyotabwati momura omong'ina okora ki? Orobe egesa egesiko, ogende orente omosubati o nyarebe, orangere mosinto o nyarebe, oche omonyorere abanto, nere ore kogesakwa.

The men that were of the community could defend the community. Inyo ekagera tokamenya. Hence inyo eng'encho yaye norobebe. Buna bono iga iga, eye nere ensinyo, the edge. Abanto nigo abakorwa aria bache gotoita, abamura batotangera ababisa, ababisa bagera abang'ina baruga, egera abang'ina barage, baragera. Naki gekorera bagoteba ng'a abamura, nguru chi'abamura, nguru chia ki? Lakini mbarate chi'abaiseke, mbarate chi'abasubati, nguru chi'abamura nchogwegwa chimbara. Yaani igo ng'omonto kabwate omomura mwaye, namotoma botuko egesute nonye nkiaba. Nabakomotoma mombwate esinchia ng'a aume bare, na bakoegerera egesaku korwa ase ababisa. Ekero toteba, Morambaya, mbaegerera esinyo, ekagera tokamenya. Nganyererete, nganyererete, nga- nga- nganyererete. Onde nare otaigwa buya atebigwe, rinde otabwata abamura abambarabia aba. Ensinyo eye nereria, inkomenya ki oko tokomenya tore seito? Bamura abambarabi, nabekenyoro, nabaiboiruka. Ensinyo nereria, abagusii mbabwate ababisa babo, nabo bare koba abaminto ba rogoro ga abanyamate, na okoba abaminto aba bakorokwa ng'a abarorooche. Ekero twaetanire togakana kobuna gose nendemero, gose nekero bairire etugo yaito, abare gotuja baikere erinde bairani chiombe chiaito, mbanchoki, na abamo nabamura. Abamura aba, okomenya gwaito nkoringa oche omenye, onyore enibo yao, kang'ombe tobwati, mogondo ebituma bigosaborwa, nomenyete. Okomenya nkoringa nonye netore abanto bakora ki? Barara. Abanto barara bamanyete ng'aki etugo yane mbuya ere bweri, eri- e- e- ekemariri kiane mbuya kere mogo mogondo, ng'oegerera abamu abamura, na abakungu nateba abamu abamura. Ntokomoirana embuya ase okomoa orokobi. Yes tomoakere chinkobi. Mbuya mono omogaka Makini. Riboria ngera aria.

Ng'a omokungu ekero are koboo, onye taraibora mwana momura, tarasukwa kenyoro, omokungu nache ache kase inwe, onye momura taiyo okomoreta. Igo ng'a na abakungu nabarobwo. ngocha tore twate abakungu maya menu ya abasariri ntorakana atokoraga abakungu mbaya menu ya abasa ya abasariri Ee, abakungu mbarenge oo, lakini korende mbare kogenda ase esegi, Ekiagera abakungu nyamenwa mebe, omokungu nabare kobwata omogaka oye omonanti borere ng'a ochia goitwa, atigare omotakanwa. Ko abakungu abamuraki bagenda ase eyio, abakungu nabwo barenge gokora chirongori, babairera bachia gokora ng'aki? Bachia konywa. na abakungu abwo nonya ne chinsara ekere babetirwe, ebinto mbiarenge ase emebere yabo biare gokonya chinsara chiria chi'obosongo nchigoita abamura, ko tibare kogenda seegi. Nabwo bare gokuura konya abamura.

abakungu nabwo baare gokuura, abakungu nabwo baare korenta endagera, abakungu nabwo baare koru tindi goteba, ko kwabetirwe ensemo, inche nimbetire eyemo aa, nabwo ba mbabwate engencho bagotobwera, ko bono omoramba aya mbaegerire esinyo ekagera togakora ki? Tokamenya. Ntorakane abakungu, ntomenye motai, omonu bweka mogoke igai, omonu bweka ababura, nyoko tati ro- roko koreo ng'a nyoko obwati chinko naye nonya oteneine aigo ne risaera irongo bono naye tokoroka omobu. Nyoko tarinsi ng'ombe omo- moisikoro omoisia enkunankuna mogoteba, Aye bono ne risaera irongo tori momura. Risaera irongo. Nkoirana tore gesarate ekero narangeiri obino, ng'onya abwo onde tari na baba naende ng'aki kwaye kobori bono naigwe. Aye, aye. Ebakungu mbaye. Mokungu muya. Ndire ere kobatunye. Chimbatogi rituko riabo rito kobanyuoma. Eh, naende abakungu aba bataiyo omoiyo naki bateberete naende ng'a mokungu muya noyo ogokwana buya Gokwanu buya, ongobokano ki botingire buya bwabuga ekenyoro giategerera? Ng'a iga abakungu eki baye gokwana ase bakogaya nayabo, ase babwata etubureti yabo mware kobanyara. Naende, bakungu bataiyo gesaku ngekoba, ebi biare gokorwa mono, ebi bigokorwa nse nse nse nse, inse inse inse inse nabakungu bare gokora, kiaro basacha mbare konyara. Ee, na chisokoro batete mokungu muya mbokano botingire bogaika, mokungu muya mbokano botingire bogaika, yaani bokobuga aye nobokano buya ore ngotuga ore nogaika.

Ominto omwanyagetinge, abamorigereretie TV yaito ya Kiong'ayo, imokumie ng'a rero omorero oyo noyokia. Ere ogotwa agende ase egesarate ki'omogusii, kwegera igoro y'enyuomo y'omogusii, na omogusii kare gesarate, omorero noro are gwota, oyonde obeke enyarogo yaye, okoyonywa nekerangeesa kiaye. Igo bono igo tokoirwa eyemo ase eyemo goika Gesalate, aba nabagaaka ba Gesalate.

Egesangi kiare kiane, egesangi kiare kiane, mbura manyari yansareirie, egesangi kiare kiane, gwa! Ng'ireru ya nyagenke, na inche tiga ndakobia, buna abakoro barenge gokwa. Ekoru chiamuga igoro aria, nao ribasi rigokonga.

Mokungusie omasiomi, kae bosi borie ense yaye, kae bosi borie ense yaye, nere yoka bwata gosera, kae bosi borie ense yaye, nero yoka bwata gosera. Oraiya

Nachi korisi kiogo, aye mono, toikaranse, toikaranse gesarate, toigwe. Oke eri riato mborimo, ntwanyuomete bakungu gocha mochie oyo. Eri riato mborimo, titwanyuomete bakungu gocha mochie oyo. Nomerete bakungu gocha mochie oyo, bari riata bagaka baikaranse. Oraia. Oraye chingero bwenyangero. Aya, rero ase egesarati giaito etogochi gokwanera igoro y'enyuomo. Abategereri baito, abarigereri baito.

Gesara tomong'ina. Gesara tomong'ina. Kare nobokima areta aa naende ogenda. Bono embe ebaite. Barabwo. Bari geita. Bari riko babwati riko riabo. Okay. Oyo nobokima aganyete aire ebiaye biaye agende mwaye. Naende atoretere amache amasira.

Mbuya mono sana Nyanika. Bari mwensi mogotengera egepindi eke kia rero otore live Kiong'anyo TV. And nabo gosoa ororo mo subscribe rieta Kiong'anyo TV. It is live right now nabo mogosoa ororo mo subscribe. Mbuya mono sana. Bono togochaka from the clan of the day. First of all, clan ki of the day tobwate rero?

Mwakeng'oina, ntobwate abagetutu togatwara ba. Ekelani ekegusii enyomba. Enyomba. Ntobwate abagetutu togatwara abagirango togatwara ekirango bono erio gwateba nereri aye gofolanda. Igo ntobwate abagetutu bakorokwa obagetutu original. Aha. Abo bare aba. Aa, chinyomba. Abo ba- abaere baria bacha- bachagete. Okay. Lakini abanto bataba getutu baiborera omonto korwa okunya kundi. Aha. Omonto ore kokunya kundi, chinyomba chiaye chire ikomi na mbiri. Okay. Bono ntete gokwanera enyomba yabo eyemo Aha. ekorokwa Mwaki Ng'oina ya Nyakundi. Aha. Baria bagore koba getutu oriche nonye na abanto buna abanyaikoma, toroche, lakini bono ntete gokwanera bono enyomba ekorokwa Mwaki Ng'oina ere Kigogi Ward ime ya Gusii. Mbuya mono. Nabo boka bare Kigogi Ward Okay. ase ime ya Gusii. Enyomba eyio naki emanyere inki inki identity yaye enyomba eyio? Enyomba eye iga ere abanto abanto ba barare. Bare ki? Abanto ba barare. Barare. Barare. Yaani abanto bo bo totebe omokungu oiborete omonto korwa roche bono abwo mwa mwa Bogonko. Aha. Bogonko na omwana o King'oina. ogonko noyo barare, barare nigo abwo king'oina. Bono nonye king'oina okinete, nigo bakinete agacha koba- koba ekegori kia kia bogonko. Yes. Okay. Bono abanto abwo nigo togokwana. beinong'o. Ase omwaka oyo nigo togokwana ababunge abatang'ani ase econstituency. Okay. Econstituency tocha gokwanera today ya entang'ani yare korwa ng'a Kitutu Chache North. Okay. Econstituency ya Kichache Kitutu Chache North eachagetwe omwaka o 2013. Omobunge omotang'ani obete ororo iga are korokwa Honourable Jimmy Nuru Ondieki Angweri. Komotaraika abwo, nore nakang'ana kware komenta oyominto bundusi. Mbuya mono bw'akanyama oko. Egento nare komentera ase oyominto omosike nyandika, king'oi nagare oyomwabo barare, otatiga king'oi nanyoretwe nyuma bakaba gamba gokindirana na bogongo. iga are korwa ng'a king'oina onkorogoso, are korwa king'oina onkorogoso eng'encho yanyore tunyuma, onkorogoso, yaria egonyete iga igo anyore tunyuma, nyuma ntuka bono bogongo kenga kenga are kegori kiaye. King'oina oywo, bogongo iga amoseneneti sana ng'a moga agasuka, akamosendeka akamochia komoikinya igesa, agateba omwana oyo iga atagete kong'anyia korwa Akagenda aaria emetembe agakora ki? Akabao. Ching'ondi nonya nere ekero obogongo omoch omochoko ore obogongo esegi yaba y'abasamaro, ching'ondi abasamaro na abagirango, omochoko ore obogongo omonene okorokwa bitange, sana king'ondi na amatuko ng'a omogaka nkware gondetere omoganda ase okombwatisia esegi. mbarabachanete nere amatuko. Okay. Bikaba ng'a bogonga akabwata ebi acha goika Okay. isecha. Eh. Bono bere igo bono. Ki ng'oine abanto abamura ba ki ng'oine abare Kiboi, Kibagendi, Chune, Chereri, Nyanganga na Nyameni. Abanto abatang'ani banasiasa abatang'ani babete korwa bo ki ng'oina na omogaka okorokwa Omariba bw'Onyansi. Omariba bw'Onyansi nakorwa ase emiaka yaetire ang'e ene. Okay. Eh.

Eri nario ye second world war yaerete omwaka oyio. Second World War. Yes, Okay. 1945. Yeah. Ese egi ya kabere. Yes. Bono nario yaerete. Ya yaerete in Nagasaki. So, igo yaerete August ere akaibora omotinyo kumi na moja na bakina na abaibori baye agachisoma ase Ngerai primary. Kerasonga ase esengero ya primary agaeta agacha Kisii school. Akarwa Kisii school akamanya kogenda kosoma Kenyatta high school eyio bono ere Kenyatta university today. Kenyatta university rero yakabeire secondary school omwaka oyio. Nabo asoma akamanya kogenda America agasoma amang'ana akorokwa agasoma university of Nairobi ekero ere under the East Africa university yare korokwa Makerere. Ekeraruma kerere, ekeraruma kera university, okoenda America gosoma Lynn University, ngasoma Duke University, naende agasoma Washington University, ase asomerete bi- eh, business administration. Lakini iga are omoaccountant, okoirana gocha Kenya, omwaka o 1974, akarikwera oko government buna efinance officer. Lakini akeigo akarikwa na Caltex Oil mwaka o 1975 buna Assistant Accountant. Agakora buna Assistant Accountant mpaka 1978 akaba the Chief Accountant ase ase Caltex Oil. Nabo bakorete negesora kiare korokwa Ombagi Michira oyio orenge Omoafrika omotang'ani, omosomi Computer Studies in East Africa. Naende mbasomete okomo aaria esukuru ya Kenyatta University, eyio ere Kenyatta University rero. Chimiango'enyi nagenda bono omotwe ogochia koboria chikura tanyora, lakini nachia kobera lecturer University of Nairobi, naende akaba University ya Kenyatta University. Ekero omheshimiwa Onyonka akwete, October 1996, ekero abete omobunge korwa 1969 mpaka 1996 atari kobugwa, omonto oichete komoruko oyo bono oito koboko koirwe by-election ya 1997 chimianguenyi chimianguenyi obere bunge five years emiaka eyio etano omente ne by-election gotoka omotiga are about emiaka 21 gose 22.

Ekero arwete Bunge abuetwe na Richard Momoima the year 2007, iga achiete akaba omonto ore korokwa Edirector ase ecompany ya Ketraco, Kenya Kenya Electricity Transmission Company, eria ekorerete omorero omorito. narabete director lakini naende ekero yachika 2013 akaba elected buna omobunge omotang'ani o Kitutu Chache North asare chiwodi agotenenera ere Marani, ere Kegogi, ere Monyerero naende iga ere ase akorokwa Sensi. Oinyore ng'a oyo chimiangoenyi nigo barenge classmates na my uncle ore okorokwa Abuga aiga Sengera.

Ase parliament buna omonto buna aga serve ase bunge buna a deputy majority leader ekero achiete bunge. Bono iga nere chairman ya heroes council ime ya Kenya. Nabo natagete ntwakwana nere Tintara enchisiimi yaye teracha turu, kerache turu, nabo mora interrupt abakuani. Igo bono, igo naye korangeria timanyeti tobwate riswali, tomana gokorochigwa. Ninki ninki gitogochi gokora this part ya Jimmy Angwenyi is he the longest serving member of parliament of Gusii? Eh, Nere osabeti mono Gusii igaa ase engaki entambe? aya, Eh.

Inki kiakagereire omongwana oyo okorokwa ng'a Jimmy Angwenyi koenda for those that long atari ko eh atari kobu Igo twatebete ng'a oyo Nyang'uka eh iga iga arenge omogusi omotani konyora PHD, iga arenge omosomu naende iga anchire sana. Okay. Naende taiyo kende yonsi are koenda bunge iga arakoba eminister. Aha. Igo nabo yakoba egetiro sana ase Jimmy Angwenyi, Okay. orenge omwalimu university na ore kare eminister. Aha. Ewa.

Alafu abagaaka natebiwu, mogokwana, mokwane more this side ase engencho ye camera e face the other direction. So chairman nabo okoba korwa ari, inche nabo nkoba korwa aa. Eeh. Haya, selekta cheza ngoma tuendelee, tune gochiesa. Kagocha, mbuya mono asante sana. Haya.

Bono iga are chairperson wa Heroes Council. Thank you so much. Ehe. Inyora ng'a naende kwarabatebi ng'a ime ya Humphreys ntobwate chinyomba chingiya chiokorara. Kabisa. Eroom ebwate amache amaya, amache amasafi. Kabisa. Koba bwandari iga goikaransa iga aria, igo okonyora ng'a nonya noborere bwa ogosiira enywomo. Ehe. Gwateebia abanto bare isiko aria ng'a ki? Togwancha naye korara rioka ri'egetanda keria kwana rire. Nonya namapensi yaye okonyora obwanchani obe ibo bochenchi, bochencheri gocha iga. Mbuya mono. Togenderere. Bochencheri gocha mburaise, eh? Omaete? Iga ase Mogiti Cultural Pavilion. Yes. First of all, eshape eye neyaki oroche? Eshape eye? Inki? Okonyegeria monyama ki orarora? Omonyama, abwo ase eminyama imoroche oyo ore omonyama orori. A shape. Anybody with an answer? A shape Eh? y'egento eke. Aye omonyama ninki? Eng'iti. Ekegusii. Eh, Bono inche maete eng'iti neyemo. eh. Bono, Yes. you can relate it neng'ombe ko grace uphill. Oh. Yes, eng'ombe Wow. ko grace uphill.

ebekire ememera, alafu bainyori ng'a narora isiko aria etobwate chinyomba ang'e isano, nanyora ang'e enyomba y'omokungu omonene nere gati-gati aria. Ngoteba are, Chinyomba echio buna chire abwo? Igo naende chencheria obogima bwenyu omo aiga Humphreys, nare gokoorera goteba ng'a ki?

Sam. Mwaigwa omo- omoini oito bwe rituko ria rero, igo orenge korucha amuga igoro aria. Abagaka mori- baria goika mokobie, tomanye kogenda enyuomo. Imanye timuna ogokora egechuri ekio, gose ing'o okoa. Kama ong'ina onde akobwatere, tokobi. Ng'ai abagaaka baria mwachia ombuna? Ee, tata ntata na baba mbaba bakore ebinto bikobora. Tata ondereire kwa magega bogoka omboronge na ngobo chimarera. Ha!

Okwo, ase engencho y'ebiro bie chinsa, ntagete omenyokerie iga amang'ana y'enyiomo. Nintagete sana ntegerere enyiomo, na

Gotebia, Twerera. Enywomo ase ekegusii, amarago na amachiko y'omogusii, na omomura korigia enyaroka. Enyaroka enyekungi. Enyekungi. Emanyete gokunga. Gose omweriti. Enyaroka enyeriti. Onye oitari boigo, ngokorerwa arenge chinyuomo ching'ao. Chinyuomo omogusia abwate ki chia kea echiarenge isano na ibere. Nechinde echianya gocha, buna ebinto ebi mogoteba ng'a ase ebisongo biaino ng'a that culture grows or improves. Enyiomo entang'ani nenyiomo y'egetinga. Enyiomo ya kabere nenyiomo bare korokwa oko- okobasa.

Moiseke oyo mware mwanya kororana, mwanya gokwana koma, gose nkwamoroche okamoboria erieta agakwanga, gose nkwamoroche chiombe chiakoborire ogochi komoreta. Bono abamura igo bare kogenda bamokemba, riachi ire gose endooche, gose netingachi, ise are korwa, bamoira ne chinguru, bamobwata anchete ancha, oegwe chinyimbo, okururwa oberekwa, nonya ne chianga nabo chingobo bare komotandorera. Bakomoikinka, bagenda bamobisa, ogenda goochererwa nabakoro mbabwate amasikani, abamura bagotama, na omokungu bagokurureire, bamenya nere monto atari komoira kiara, tari buna ebi- ebi- ebi- ebimura ebi biarere ebisariku. Bagokorendera kwamina okogwasia omeri kwairana, onde tanyare komoira kiara. Bamobisa, riria bamosariri, okobosarindi riabeire enda, yaimokirie oborito, bamoreta ka. Abaibori baria bagochia gocha, banyora obeire morito, bamotebia, Nkogenda tore, obokani yaya na- na- na- na- na- nasarigwe, tiga nkore ki? Tiga ngende. Omenya. Otense obomomura akoirwa obwoba boria ng'a ekenyoru keria ekere mware gokurura kare ki'onde chi'ekonyeru echi echigosakoru echiaisomoke echi echiratoke ekenyoru eki esokoro eyio chigosakoru chionsi mwaminyokigwa. Iga imware kobisa omoiseke oyio bagocha mwabakani ng'a intwe oyio twanya komorora. Tachetie arari? Tachetie arari. Bagochia komaga maga, igo mokabisete moochererete, motagete momosari momaye komoirania. Bono rende nebwate egwasi, karairane ingo omogaka. Ase richiiko bono ri'ense, tari eri'omogusii, eria ense, ense igo nkeng'u, tokonyara gokurura mosubati omoire, bono ogosibwa. Aba nabo bare gotaka bakururu, lakini bono togosibwa. Yebo. Egento kiare kogera enyauma eye yanchirwa, Okware konyora mino nabaeru mobwati binto, omoiseke konya gocha are korwa mombwaro onye kogucha rocha, omoiseke konya goetara onya kogenda gochia echiro maata, erinde mogocha gokora boko. Nabagaaka naboroche ng'a nabaise inwe momura onyarebe, gose intwe onyarebe naye akomoira. erinde kwairwa. Bamanya gokoirwa momogisangio o kare ande, bakorusia omambe bamoira oyonde, bamorusia aria bamoira bong'ina rome. Orageiri buya, mokungu orageiri buya. To bono gwacha kwanyora oboruti bwabwatire, naende kwanarire. Ase rinse eyio yarenge, maya tengaki eria, tenga rero okorangeria omwana oria kwamate gose ng'a nagwancha, eyio nemouma yarenge. Eye netabu yarenge, abasike nigo besigete gocha konyora oyomo obo naende kararire isiko yagosoka maambia gokora ki? Koirana gochia sobo. Bono agosoka ki bono ko naraire isiko bono naende ng'ai ngochia sikera omonto namaete ng'a nachiete. Rero teri gwancherwa nere rigeso okomokoroka ng'a rape. Oh okay.

Enyomba eyio bono ngai abanto bagachakeire. Aa, totebe ng'a mokwa nabeire nkonyuoma ningeigwete. Naki, naki gochaka? Where do we start? Abakoro, momura nkware gotebia omoibori ng'a notagete konyuoma. Omomura nere ore omogaka, nere ore korigereria otebe omomura oyo oito otebie omong'ina oisaneire okonyuoma. Chiombe chiria enyaroka yaito moraa yasogete ikomi na isano na isato. Tiga omomura oyo obeire anyuomere. Bakomogamba atamanyeti. Omogaka bakoigwana nomong'ina, kiagera nabo omogaka are gokana ng'a chiombe chia moise kone nomwanana oyone achiriere orosiaga chiere. Korende ase obwanchani bw'okogendereri kw'egesaku kiaye oteeba chiombe echi tiga chirente monto. Bono ekero baigwananire barangeria omomura oria, bamoteebia, Momura, chiombe echi chiachete aa gose nibe eye ere aa chiaisanire, ngochirigerie ore omonto. Ase chinkwana chiria momura otare koimoka achi koriginyaroka. Abaibori aba nabwo bare korigia esigani, Tabera abe omokungu, gose abe omosacha. Korende are aange nabakungu bare ababara ki? Bare koba. Barigia omokungu omoiri, bamotebi, Torigerie ki? Enyaroke engiya omwana oito achie gokora ki? Achie konyuoma. Bono yaba emeroberi y'esigani eye goikaransa mwaye arengererie imochiki enyaroke ere. Nenyaroke eye kare omochie oyo, abanto aba mbango enchoki, na aba bamotoma mbango enchoki. Intwe omogwekano, onye ekenyoro eki kiare gokwanwa ng'a ekenyoro eke nabarokia, ngosoka bare kabere botuko. Oyesigaani iga ekorengereria omanya ng'a aba nabarokia. Ogenda gosigaana omochie, soba aria okamanyire nabarabwo ng'a nabarokia. Inki gekogera agokora igo? Arente omorogi ase omorogi, ekiagera gokoenda gosigana omochie otari omorogi, orente ase omorogi, botuko okoimokigwa ng'a togende koroga, omoiseke oo narabe ero? Aye ochire. Orooche orentirwe omorogi korwa moina, oirirwe omochie bw'omorogi. Botuko batebani ng'a togende ebinto ebi mokoroka ng'a pii, tabimanyeti, takogenda. Igo omorogi akonyoma omorogi. Omorogi igo akorigerigwa omorogi. Abare abakong'u mogondo igo are kogenda omochie oria amanyete ng'a abanto aba nab'endagera bakorema. Nonyigwete? Ninkoigwete. Igo ogare korigereria omochie oyo ebigokoreka ochi korigia enyaroka eise gocha etatame ekiagera ebi mbanarete kobikora. Bono omomo oyo otomwesigani ogenda maambia, mbare kogenda morogoro, gari koimoka maambia ogenda onyora bagwata omorero buna oyo, omogaka ore geta Omong'ina oikaransete arari eruungu. Ntwabasomirie ng'a inki gekogera omogaaka are goikaransa geeta. Oteba nachira, Oegu, oyo nomokungu, oegu ki? Egetenyi. Goikaransa oteba nobochege nache gokora ki? Nache koria. Baari bamanyire ng'a obochege ninki? Obochege igo nesiga, esigani. Oteba omoiseke nara narora, omomura nakare seitabu, abaibori motare gwancha, na abaibori agokwana nabu tari enyaroka, nyaroka temanyeti, abaibori motare gwancha, mong'e omoiseke oyo agende gose seito, gose mbogirango, gose nkai. Omogaka na omong'ina bakora ki? Bagamba. Bakoigwana nang'a ee, amaene okore eki oisaneire, naende ebare koigwa buya, ekiagera ne chiombe Chigochia gocha. chigochia gocha ikomi na isano na isato, emerongo ebere, ebere na ibere, ebere na ime. Nchiare gocha egesongo eke mokoigwa ng'a odd number. Nchii gocha ikomi na kianda, nchii gocha ikomi na isano na ibere, nchii gocha emerongo ebere na emo.

Twachire ekenyero. Twachire ekenyero. Ekero gose urban. Urban. Naende nacha kodara ise ng'a eculture teri gokwanwa gwoka ngoike ere ng'a nonya yatengerwa, yatengwa, yaterwa lakini totarenda abwo batebia about erongori nere aria, erongori nere aria iga ekonywa shilingi mia mbili.

So ntobwate kiong'anyo TV igere online nere live tafadhali subscribe and those who are watching onye tora subscribe gaki subscribe erinde egepindi eke kebe geogochera kera asore kera ejumamosi entang'ani Kera first Saturday of the month. Thank you.